Электролинисене юсаҫҫӗ, анчах вӗсем татӑлсах пыраҫҫӗ. Муркаш районӗнчи хӑш-пӗр ялсем пиллӗкмӗш кун ҫутӑсӑр. Камшӑн илем, камшӑн тӑкак. Ҫанталӑк вӑрмансене сакӑр миллион тенкӗлӗх сиен кӳнӗ. Туй арӑмӗсем хӗрпе каччӑ та пур. Красноармейски районӗнчи Чатукассинче аллӑ ҫул пӗрле пурӑнакан мӑшӑран чӑвашла саламларӗҫ. Чӑваш Енри хӑш-пӗр районта электроэнергипе халӗ те йывӑрлӑхсем пур. Пин-пин ҫын пиллӗкмӗш талӑк ҫутӑсӑр пурӑнать. Лару-тӑру ҫаплипех Муркаш районӗнче кӑткӑс. Паян ирех унта республика Пуҫлӑхӗ ҫитсе курчӗ.
Рыккакасси ялӗнче пурӑнакансене темиҫе кун каялла электроэнерги панӑ. Анчах ку ырлӑхпа хальлӗхе пурне те тивӗҫтереймен. Ҫӗнӗ урамра ҫаплипех юсав ӗҫӗсем пыраҫҫӗ. Кӗҫӗр вара Муркаш районӗнче лару-тӑру тата япӑхланнӑ. Каллех электролинисем татӑлнӑ, ҫутӑсӑр ларакан ҫынсен шучӗ те ӳснӗ. Энергетиксем ҫанталӑка айӑплаҫҫӗ, ялта пурӑнакансем урӑх сӑлтав та пур теҫҫӗ. Железобетонный пасынок ӗнтӗ пулмалла тру столба. Ҫав столбасан пулманни пулӗ, юпасем ҫирӗп тӑраймаҫҫӗ, ҫӗреҫҫӗ хӑвӑрт. Эп сире каласшӑн ҫын пек, вӑйӑл теҫлӗре Шупашкар районӗнче пултӑмӑр эпӗр тепӗр районсенче. Ҫак пӑрланса ларнӑ пирки железобетоннӑй юпасан пасӑннӑ анчах мар. Спичек, спичинка пур-ҫке те? Ҫавӑн пек хуҫӑл чикнӗ. Арматура те ҫавӑн пек хуҫӑл чикнӗ. Чӑтса тӑраймасть, нимле юпа та снаҫҫӗ.
Чувашэнерго компанире каланӑ тӑрӑх, района вӑл ҫирӗм бригада тата вӑтӑр тӑватӑ техника янӑ. Чӑваш Енри специалистсене кӳршӗллӗ регионсенчи ӗҫтешӗсем пулӑшаҫҫӗ. Анчах ӗҫ ҫав-ҫавах нумай. Ҫынсем килӗсенче электричество пуласса пиллӗкмӗш кун кӗтеҫҫӗ. Енӗ кунранпа ҫутӑсӑрлатӑмӑр ӗнтӗ, ӗнер кунччен энерги ҫине пачӗҫ те ҫутӑ ҫутӑпа пултӑм те тӑватӑ кун хушши ытла ҫутӑсӑр пурӑнтӑмӑр. Свечкӑсем ларткаларӑмӑр ӗнтӗ шыв шыв ҫитмен пирки юнашар ялсенчен бидонсемпе турттартӑмӑр машинсемпе ҫӑмӑл машинсемпе турттарса килтӗмӗр те холодильниксене конечно ирӗлсем ирӗлсе кайма пуҫлар ӗнтӗ майӗпе эпир уҫма холодниксене ытлашши уҫып каламармӑр халь ҫутӑ парчӗ халь. Аптрамастпӑр ӗнтӗ, пурӑн калатпӑр. Ӑнланатпӑр ӗнтӗ ситуаци мӗнле пулнине. Энергетиксем талӑкӗпе тенӗ пекех ӗҫлеҫҫӗ. Ялта пурӑнакансем те май килнӗ таран пулӑшаҫҫӗ. Ҫутса пурӑнатӑп.
Камӑн электрогенератор, кам фонарик ҫути, кам ҫурта ҫутипе те ватӑсен ытларах ҫурта ҫути. Кам вӑй питти ҫитнӗ генераторсемпе, электрогенераторсемпе ҫавнашкал. Вӑй ҫитнӗ таран шаккаса тухрӑмӑр, конечно, ӑҫта туратсем ҫакӑнса тӑраҫ, мӗнсем. Ҫынсене пӑтмулччӗ да. да? Потому что ватӑсем пирӗн мӗн туймаҫҫӗ. Тата пуҫсӗре.
Муркаш районӗн администрацийӗнче иртнӗ канашлура тӗрлӗ службӑпа ведомствӑра ӗҫлекенсем лару-тӑрӑва сӳтсе яврӗҫ. Олег Марков министр пӗлтернӗ тӑрӑх, паян ир тӗлне сакӑр вунӑ яла ҫутӑпа тивӗҫтернӗ. Ултӑ муниципалитетра электролинисене йӗркене кӗртеймен-ха. Михаил Игнатьев бригадӑсен ӗҫне пысӑк хак пачӗ. Чиновниксем патне вара ыйту сахал мар. Миҫейял, кил ҫутӑсӑр ларнине тӗрлӗ ведомство расна палӑртать. Вӗсен кӑтартӑвӗсем пӗр килмеҫҫӗ. Видеоконференцире республика Пуҫлӑхӗ районсен ертӳҫисемпе калаҫрӗ. Вӗсене вӑл тимлӗрех пулма ыйтрӗ, ӗҫе хӑҫан вӗҫлессине палӑртма хушрӗ. Ҫанталӑк каллех ура хумасан ыран-ирччен мӗн пур йывӑрлӑха пӗтерме шантарчӗҫ. Чӑваш Ен кӑларӑм валли Екатерина Фомина, Виктор Вавилкин, Александр Яковлев.
Муркашра Михаил Игнатьев ҫул-йӗр ӗҫченӗсемпе кӑмӑлсӑр пулнине пӗлтерчӗм. Чӑваш Ен Пуҫлӑхӗ Шупашкар урамӗсемпе картишсене, ҫавӑн пекех федераци пӗлтерӗшлӗ ҫулсене япӑх тасатнӑшӑн критиклерӗм. Лару-тӑру вара татах йывӑрланма пултарать. Хальлӗхе ҫанталӑк та хирӗҫ. Республикӑна хӗлле уйӑх маларах ҫитрӗ нумайлӑха е вӑхӑтлӑха кӑна. Чӑваш гидромет центрӗнчен пӗлтернӗ тӑрӑх, иртнӗ талӑкра республикӑра вун-ултӑ сантиметр хулӑнӑш юр ҫунӑ. Ку вӑл вунӑ кунри нормӑн ҫурри ытларах. Синоптиксем юр ҫӑвасси те пӗр икӗ кун чарӑнмасть тесе асӑрхаттараҫҫӗ. Ҫапла вара пӑрпа витӗннӗ йывӑҫсем, пралуксем тата йывӑрланаҫҫӗ, вӗсем хуҫӑлма тата татӑлма пултараҫҫӗ. Унсӑр пуҫне ҫанталӑк сивӗтмелле. Ҫакӑ чи малтанах ҫул ҫинчи лару-тӑрӑва йывӑрлатать. Ҫавӑнпа водительсене тата ҫуран ҫӳрекенсене асӑрхануллӑрах пулма ыйтаҫҫӗ. Коммуналлӑ хуҫалӑхра ӗҫлекенсемшӗн те пӗрремӗш юр чылай йывӑрлӑх кӑларса тӑратнӑ. Халӗ вӗсем тӗп урамсемпе магистральсене юртан тасатассине тимлӗх уйӑраҫҫӗ. Ӗнерпе паян Шупашкарта ҫулсем ҫинче хӗрӗх ултӑ единица ятарлӑ техника тухнӑ. Авари пулма пултаракан лаптӑксем ҫине икӗ тонна хӑйӑр хутӑшӗ тӑкнӑ. Хула администрацийӗ водительсене машинсене ҫул хӗррипе хӑварма юраманни пирки асӑрхаттарать, ҫакӑ техникӑна ӗҫлеме кансӗрлет.
Ку участока ӗнтӗ хам вӑйпа тасатса пӗтерме питӗ йывӑр. Эпӗн те пултарап-ха ӗнтӗ пӗр утса кайма алӑксене. Ну трактор-та кунта нимле тӑваймастӑн. Трактор кирлӗ, потому что кунта пирӗн халь машинсем нумайлатаҫҫӗ, кӗремеҫҫӗ вӗсем. Эпӗ унта ку еннелле переп машинам кӗремеҫҫӗ. Унта тӑваймастӑп, пӗччен йывӑр.
Пӑхма, калама ҫук илемлӗ, анчах та вӗсем пысӑк йывӑрлӑх тӳсеҫҫӗ. Ку ҫанталӑкра вӑрмансем тата ҫул хӗррипе лартнӑ йывӑҫсем сиенленчӗҫ. Юмансемпе хурӑнсем, хырсемпе чӑрӑшсем авӑнса, хуҫӑлса пӗтрӗҫ. Ҫакӑ республикӑна темиҫе миллион тенкӗлӗх тӑкак кӳнӗ. Уйрӑмах опытный вӑрман хуҫалӑхӗнче йывӑҫсем шар курнӑ. Халь вӗсене ятарлӑ бригадӑсем касса тирпейлеҫҫӗ.
Карачура вӑрман хуҫалӑхӗн ҫирӗм виҫҫӗмӗш кварталӗнче пин те сакӑрҫӗр кубла метр йывӑҫ сиенленнӗ. Хӑш-пӗр хуҫӑксем ҫул хӗрринчи электричество пралукӗсем ҫине ӳкнӗ. Йывӑҫа чӑтаймасӑр линисем халь-халь татӑлса анас пек туйӑнаҫҫӗ. Ӳкнӗ йывӑҫа касса антарасси кӑткӑс ӗҫ. Рабочисемпе электриксем пӗрле тӑрӑшаҫҫӗ. Станцире электричествӑна сӳнтернӗ. Вӑрмана шала кӗме хальлӗхе юрамасть, хӑрамалла. Йывӑҫ турат хуҫӑлса ӳкме пултарать. Ҫавӑнпа ятарлӑ бригада ҫул хӗррисене тирпейлет. Карачур вӑрман хуҫалӑхӗ вунпӗр пин гектар йышӑнать. Хуҫӑлса пӗтнӗ йывӑҫсене кунта вырсарникунах касса тирпейлеме пуҫланӑ. Рабочисем ҫакӑнта иртен пуҫласа каҫчен ӗҫлеҫҫӗ. Йывӑҫа касса тирпейлекенсен асӑрханса ӗҫлемелле. Унсӑрӑн турат пит-куҫа лекме пултарать. Пысӑк йывӑҫсене те пӗлсе касмалла. Каснӑ чухне
ҫав ӳкнӗ йывӑҫ мӗн те амантма пултарать. Ҫавӑн пирки те питӗ асӑрхануллӑ пулса касма пӗлмелле. Придуроксене кассан малтан аялта касмалла, унтан ҫӳлте касмалла. Те йывӑрлать ҫав нагрузка тытнӑ чухне. Ну, те асӑрханса ӗҫлемелле. Пуҫтармалла йывӑр ҫӑмӑл ӗҫ мар вырманӗҫи. Постоянно ҫамек ӗҫлетпӗр, тухатпӑр. Уйрӑмах Шупашкар тата Муркаш районӗсенчи вӑрмансем шар курнӑ. Хӗрӗх утмӑл ҫулти хырсемпе чӑрӑшсем сиенленнӗ, вӗсен тӑррисем хуҫӑлнӑ. Юмансемпе хурӑнсене те шеллемелле. Пӗтӗмпе Опытный вӑрман хуҫалӑхӗ икӗ миллион тенке яхӑн тӑкак тӳснӗ. Пурӑн йывӑҫҫи ытларах. Вӗсем-ха шулчӗ те кайман, шулчӗ те кӑман пирки. Вот ун ҫинче халь мӗнле пӑр лаптӑкӗсем нумай, ҫӑмӑл ҫуса пӑрлак. Ҫавӑн пек ытларах вӗсем хытӑ авӑннӑ. Хытӑ авӑннӑ. Ҫавӑнпа та хуҫӑннисен те питӗ нумай. Пирӗн вӑрман территорийӗнче, сан, где-то 20 гектара якын Сипленсе ҫитерек пурте ҫитӗнеймеҫҫӗ пуль те, но юман сипленме пултарать, вот скажем, и хырсем сам хырма пултараҫҫӗ. Чӑрӑш хӑйӗн айкри туратипе малашне ҫитме пултарать, но все равно каран йывӑҫ сложисем хитре пулмаҫҫӗ, все равно мӗнле газ полнӑ древесный детпур. Йӗркене кӗртме укҫа-тенке кирлӗ пулать, конечно, механизмсем те кирлӗ пулаҫҫӗ, КСМ та кирлӗ пулать, вот, ҫыннисем те кирлӗ пулаҫҫӗ, вот Ҫавӑнпа та затратисем пулаҫҫӗ, конечно. Вӗсем халь татас пек, пуҫтарас пек, турттарас пек. Вӗсем пуҫтарма ҫынсем кирлӗ. Техника та кирлӗ. Республикӑри вӑрмансенче ятарлӑ комиссисем тӗрӗслевсем ирттереҫҫӗ. Хальлӗхе ҫичӗ пин ҫурӑ кубла метр йывӑҫ сиенленнӗ. Пӗтӗмӗшле тӑкакне сакӑр миллион тенкӗлӗх тесе хаклаҫҫӗ. Вӑрмансене хӑҫан тирпейлесе ҫитересси ҫанталӑкран килет. Ҫуркунне ҫӗнӗ хунавсем лартӗҫ. Ҫӗнӗрен унчченхи пек вӑрман ӳстерме вара темиҫе теҫетке ҫул кирлӗ пулать. Чӑваш Ен кӑларӑм валли Алена Алексеева, Владимир Сергеев. Республикӑна Сыны Отечества Мускаври обществӑлла организацийӗн делегацийӗ килсе кайрӗ. Вӑл республикӑра ҫуралса ӳснӗ ҫар ҫыннисене пӗрлештерет. Хальхинче вӗсем Шупашкар хула пухӑвӗн депутачӗсемпе пӗрле шкулсенче паттӑрлӑх урокӗсем ирттерчӗҫ. Ҫавӑн пекех кадет класӗсен тата ҫамрӑк армеецсен отрячӗсен конкурсне йӗркелерӗҫ.
Вӑрҫӑ темине халалланӑ сӑвӑ юрӑпа кӗтсе илчӗҫ хӑнасене Шупашкарти ҫирӗм тӑххӑрмӗш шкулта. ҫитес ҫул пирӗн ҫӗршывра Аслӑ Ҫӗнтерӳ ҫитмӗл ҫул тултарнине паллӑ тӑвӗҫ. Офицерсемпе тӗрлӗ ҫапӑҫӑва хутшӑннӑ ветерансем нумай вӗренӳ заведенинче ятарлӑ уроксем ирттерчӗҫ. Вӗсем ачасене ҫарти пурнӑҫ пирки каласа пачӗҫ, Ҫар ҫынни пулма ӗмӗтленекенсене мӗнлерех аслӑ шкулсене суйласа илмеллине ӑнлантарчӗҫ. Офицерсен йышӗнче тӗрлӗ ҫӗрте, шалти ӗҫсен, оборона министерствисенче, федераци хӑрушсӑрлӑх службинче ӗҫлекенсем пур. Шӑпах вӗсем шкул ачисен пӗлӗвне тӗрӗслерӗҫ те. Кадет класӗсемпе ҫамрӑк армеецсен уйрӑмӗсен смотр-конкурсне Шупашкарти ачасен пултарулӑх керменне пурӗ вун сакӑр команда пуҫтарӑнчӗ. Ачасем стройпа утрӗҫ, тӗрлӗ хӑнӑхтару пурнӑҫларӗҫ, Тӑван ҫӗршыв историне еплерех пӗлнине теори конкурсӗнче кӑтартса пачӗҫ. Бал ташшисем ташларӗҫ, Калашников автоматне салатса пуҫтарчӗҫ. Ачасем ҫак конкурса питӗ типлӗн хатӗрленнӗ. Эпир ӗнтӗ килет пӗр кун Чӑваш Республикине, Чӑваш Республикине вун пилӗк ҫул. Ҫак ҫул ӗнтӗ калама пултарать малтанхи шул вӑхӑтран ытларах хутшӑнса пыма пуҫларӗҫсем ҫав енчен пирӗн ытларах килме пуҫларӗҫ ҫар академине ҫар училищине ачасем пирӗн курсантсем самай вӗренеҫҫӗ халь тӗрлӗрен ҫӗрте Москвара та вӗренеҫҫӗ тата юлашки вӑхӑтра пирӗн хӗр ачасем те килме пуҫларӗҫ ҫавӑнпа та шута та эпир килсе кайни кӑштах пулӑшать наверное хамӑрӑн чӑваш енне Чӑваш Республикине вӗсем мӗш тесен ачасем пирӗнпе хутшӑнса кураҫҫӗ, что пур ҫӗмӗк професси, военный професси, ҫар професси и ҫак професси юлашки вӑхӑтра вӑл пирӗн ҫӗршывшӑн хакланса пырать. Кадет класӗсен смотр конкурсӗн ҫӗнтерӳҫисене офицерсен савӑнӑҫлӑ пухӑвӗнче наградӑларӗҫ. Унта хула пуҫлӑхӗ Леонид Черкесов та хутшӑнчӗ. Конкурс кӑтартӑвӗсене пӗтӗмлетнӗ хыҫҫӑн чи лайӑх команда ятне Вӑрнар районӗнчи Калинин шкулӗнче вӗренекенсем тивӗҫрӗҫ. Ҫитес ҫул Сыны Отечествӑн офицерӗсем Шупашкарта мӗнпур республикӑри кадет класӗсен смотр-конкурсне ирттерме палӑртаҫҫӗ. Ҫу уйӑхӗнче вӗсем каллех пирӗн республикӑна Аслӑ Ҫӗнтерӳ ҫитмӗл ҫул тултарнине паллӑ тума килӗҫ. Чӑваш Ен кӑларӑмпа Надежда Александрова, Сергей Янин, Сергей Мышев.
Кашни уяв ял-йышпа чӑн чӑвашла иртет. Ҫакна Красноармейски районӗнчи Чатукасси пирки калама пулать. Кунта тӑван халӑхӑн ӗлӗкрен пыракан йӑли, йӗркине упраса пурӑнаҫҫӗ. Нумай пулмасть туслӑ ял аллӑ ҫул пӗрле пурӑнакан Ивановсен ҫемйине саламларӗ.
Николай Ивановичпа Елизавета Даниловна ял-йыш кун пек саламлама килессе шутлама та пултарайман. Ҫур ӗмӗр килӗштерсе пурӑнакан мӑшӑр пуриншӗн те ырӑ тӗслӗх пулса тӑнӑ. Киле пырӑр! Мӗн пулса виличчен пӗрле пурӑнмалла пултӑр! Мӗн ӳррипе пире пултӑр! Ял халӑхӗ пӳрте кӗме васкамасть, пурте ҫӗкленӳллӗ кӑмӑллӑ. Хапха умӗпе кил картишне ташласа такӑрлатнӑ хыҫҫӑн кӑна хӑнасем пӳрте кӗреҫҫӗ.

Эрех сыпкалатпӑр пӑртак унтан-кунтан, конечно, попросиккӑм. Ачасем лайӑх, мӑнуксем лайӑх, внук пор пирӗн, икӗ внучка пирӗн. Лайӑх пурӑнатпӑр. Таса юратупа ҫемье ӑшшине упраса пурӑннӑшӑн сумлӑ мӑшӑра ЗАГС пайӗн пуҫлӑхӗ Елена Павлова саламларӗ, район администрацийӗн пуҫлӑхӗн Тав ҫырӑвне пачӗ. Ылтӑн туйӗ ирттерни ҫинчен ход ҫине сире ал пустарасшӑн эпӗ. Нихҫан та уйрӑлмастпӑр тесессӗн. Уява чӑн чӑваш юрри-кӗвви илем кӳрет. Ватӑсем ҫамрӑклӑха аса илсе тапӑртатса ташлаҫҫӗ, кӑмӑлтан савӑнаҫҫӗ. Кӗрекере пухӑннисем вӗсене тепӗр аллӑ ҫул, пурӗ ҫӗр ҫул пӗрле пулма сӗнчӗҫ. Аллӑ ҫулах мар, ну тепӗр Вун пилӗк ҫирӗм ҫул с удовольствием виличчен пӗрле пурӑпӑр. Виличчен пӗрле. Тор мӗнле парать? Ӑна калама йывӑр вӗт. Я эпир пурӑнатпӑр тенипе пулмаҫҫӗ пурнӑҫа. Мӗнле пулӑмсем пулаҫҫӗ, вот, мӗнле килет. Вроде пока кӑвак пуҫҫа ҫитмен кӑмӑлкарчӗ, вӗренет.
Хӑйне евӗрлӗ иртекен туйра чӑвашлӑх туйӑмӗ тапса тӑрать. Ҫакӑн йышши паллӑ пулӑмсене йӗркеленӗ чух Ҫатукассисем асатте-асаннесен йӑлисене пухӑнма тӑрӑшаҫҫӗ. Ӗлӗкхи йӑла-йӗркесене эпир ҫамрӑксем ан манччӑр тесе тӑрӑшса вӗсене кӑтартма тӑрӑшатпӑр. Концертсенче те, Акатуйсенче те халь кӑна эпир нумай пулмасть Акатуйӗнче чӑваш туйне туса кӑтартрӑмӑр. Питӗ илемлӗ пулчӗ хӗр илме кайнине. Пурте хура сӑхмансем ҫӗнӗрен ӗҫлеттерсе питӗ илемлӗ пулчӗ. Тата ҫакӑн пек ял уявӗсенче те веҫ чӑвашла питӗ нумай кӑҫал ял уявӗ питӗ пысӑк уяв пулчӗ пирӗн. Урамӗпе кашни урам хӑйсен урамӗсене ертсе чӑвашла тухса питӗ илемлӗ пулчӗ. Тата ӗнтӗ юбилейсене ҫакӑн пек. Вӗсем ан манӑҫчӑр, пирӗн ачасем ҫаксене вӗренсе пырса пирӗн йӑла-йӗркесене малалла тӑсса пыччӑр. Ҫак чӑвашлӑх пирӗн нихҫан та ан пӗттӗр вӑл. Яланах вӑл ҫӗр ҫинче пурӑнтӑр. Халӑх культурине упраса хӑварассинче ыттисен чатукассисенчен тӗслӗх илмелли чӑнах та нумай. Чӑваш Ен кӑларӑм валли Алексей Енейкин, Сергей Мышев.
Юлашкинчен ҫанталӑк пирки тӗплӗнрех эпӗ вара сыв пулашатӑп. Чипер юлӑр.

Чӑваш гидрометцентрӗнчен пӗлтернӗ тӑрӑх, ҫити ӑсталӑхра пирӗн республикӑра улшӑнса тӑракан пӗлӗтлӗ ҫанталӑк пулать. Вӑхӑт-вӑхӑтпа юр-ҫӑвать, ҫил-тӑман вӗҫтеркелет, республикӑн ҫурҫӗр енче пӑрлантарать. Ҫил ҫурҫӗр-хӗвел анӑҫӗнчен секундра вунӑ-вун пилӗк метр хӑвӑртлӑхпа вӗрет. Ҫӗрле республикӑра тӑхӑр, вун тӑватӑ, Шупашкарта вунӑ-вун икӗ градус, Кӑнтӑрла республикӑра пилӗк, вунӑ, тӗп хулара ҫичӗ тӑхӑр градус сивӗ пулать. Ҫулсем пӑрлак вырӑн-вырӑнпа юр хӗвет.